Ngiphakamisa ukuthathu ebunyeni, uNkulunkulu uYise, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Bingelela abazalwane bonke besazolalela lo mlayezo omfushane engethemba ukuthi unamandla ayinqaba futhi uzothola indawo enothile ebese uthela izithelo ezibonakalayo. Izwi lethu solithola encwadini isAmbulo seshumi nambili siqale evesini lesine siyophelela kwelesithupha ifundeka ngalendlela umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni nodrako wema phambi kowesifazane obeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntanakhe wamhlwithelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebaleka ehlane, ubalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha amen bangcwele le ncwadi ngiyayithanda ekuseni ngiyithandiswa ukuthi singabantu besifazane kuyinyanga futhi abantu besifazane sithwele kunezinto okufanele sizibelethe ngoba sikhulelwe izinto eziningi kunamaphupho esinawo kunamacebo esinawo esizindla ngawo ubusuku nemini okumele siwafeze kodwa lamaphupho esinawo usathane uhambela ngaphambili njengoba nalo wesifazane owayemele abelethe usathane wayelindile ukuthi makufika lesikhathi sokubeletha lo mntwana ebese uyamshwabadela angatholi ichance yokuthi azaphile lo mntwana manje singabantu besifazane sinezinto esizithwele ezinhle ezingamaphupha amahle ngakumbi zingaphumelelisa izwe lethu iSouth Africa ngakumbi lingaphumelelisa lo mhlaba wethu esiphila kuwo ngoba sikhumbula abesifazane abake bahamba kuyo le nyanga ka-August belwela amapasi ukuthi angasabibikho ukuze bacabangele le nzalo engakabibikho ngalesiya sikhathi enamuhla esekhona nathi sinegalelo okufanele silibambe ngezandla zombili lokuthi sigijime naleli phupho esinalo singaphela amandla endleleni ukuthi usathane lapho efuna ukuliceda icebo lethu bese thina siyala ngalo ngoba siyazi ukuthi sinendawo esilungiselwe yona nale ndawo futhi siyilungiselelwe kubaba uNkulunkulu uqobo lwakhe uthi lo sifazane wabalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle cabanga ke ukuhlala kwendaweni kaNkulunkulu awunako ukwesaba ukuthi uzodlani ngoba uma uhleli necebo lakhe uNkulunkulu uyalandisa liphumelelise uthi uhamba nalo lecebo abe yena enenjongo ngalo ulibonile ukuthi ukuphi bese ufuna ukuyokufaka endaweni eright lapho azokuphephisa khona aphephise lo mntwana wakho omthweleyo maye siphile esikhathini lapho abesifazane uma bebona omunye owesifazane enephupho nabo bathanda ukuthi bese bayamcindezela kwangathi kungafika emqabangweni yethu ukuthi masibona omunye owesifazane enephupho nenjongo okanye e, e, e, esemuva sithanda ukumdonsa simse phambili ukuze aphumelele ngithanda incwadi kaLuka wokuqala ivesi lika 41 ukuya ku 42 lapho owesifazane owayekhulelwe ithi mayifundela kwathi uElizabeth ezwa ukubingelela kukaMaria umntwana wagxuma esiswini sakhe uElizabeth wagcwala umoya oyingcwele wamemeza ngezwi elikhulu wathi ubusisiwe wena esifazaneni sibusisiwe nesithelo sesisu sakho lalela ke lona ngumuntu wesifazane ubusisa omunye umuntu wesifazane ngoba ebusisa isithelo esingaphakathi kwakhe kwangathi kungafinyelela nakithi ukuthi bese masibona omunye wesifazane sikhuluma okuphila phezu kwakhe sikhuluma amandla amazwi okuphila namandla phezu kwempilo yakhe ngoba lokho akuphethe sikuphathe njengokwethu ukuthi lowo sifazane makangacindezeleki kodwa masimpha amandla ukuthi aye phambili ngikhuluma ukuphila ngalesi sikhathi ukuthi abantu besifazane masingabi nalento okuthiwa yiphule down syndrome into yengcindezi kodwa sibe nalento yokukhuthaza umuntu simphumelelise kuzifiso namaphupho akhe sifane nalo wesifazane owabusisa uma isisu somunye e, e, umntwana waze wagxuma ngaphakathi uthi uma ukhuluma nalo wesifazane iphupho lakhe lize lifezeke ngaleso sikhathi ngoba wena ukhulume ngamandla futhi ungazenzisi ubukhuluma ngoba uthunywe nguJehova manje makube khona kithi sisahambe ezweni ukuthi sikhuluma ukuphila phezu kwezimpilo zethu phezu kwephupho esinalo ebese sibalela nalo sikhuluma ukuphila phezu kwephupho lomunye umuntu singamcindezeli ebese siyamsiza ukuthi abaleke nalo ngoba unendawo ayilungiselelwe nguNkulunkulu akayilungiselelwanga ngomunye umuntu ithizwe lenkosi uyilungiselelwe nguNkulunkulu uma sihlala kuye siyophila ngoba ukuhlala kuKristu kunokuphila okuphakade nibusiseke bangcwele sisabhekene nezimo esibhekene nazo eziyingcindezi ngakumbi kuma-social lives ethu kodwa uma uyithatha ngokomqondo kankulunkulu ujehova unecebo ngey'mpilo zethu uzungayeki ukuphupha uzungayeki ukugijima nembewu onayo ngoba sekuseduzane ukuthi silibelethe lelo phupho lethu futhi uma silibeletha singesabi ukuthi usathane ukhona ngoba nodrako wayekhona ngalesa sikhathi kodwa wesifazane wabalekela ehlane lapha inendawo alungiselelwe yona sinendawo emnandi indawo enhle silungiselelwe yona bantu besifazane masibambaneni sibe munye sikhuthazane simbusise omunye ngesipho anaso ngaphakathi kwazi ngoba iziphiwo zethu azilingani futhi azifani uma ngabe umbona emunye ephiwe kokunye mthokozele ebese uyambusisa uJehova ngenze ngomusa abe nani njalo njalo ngiyabonga amen

Ka tsohle mo tsile. Siyathandaza, Baba, egameni lakho, uNkulunkulu ongcwele, mdali wezulu nomhlaba. Nakulesi sikhathi, Moya Engcwele, siza kuwe Baba, sicela intethelelo. Siza kuwe Baba, sibhekisa amehlo ethu kuwe ezintabeni lapho usizo lethu luvela khona. Iba nathi ke Nkosi kulesikhathi nangalo mzuzu. Konke sinikela kudumo nezibongo ngegama lomfelwethu uJesu Kristu. Amen. Ah, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Namhlanje ngizothula isihloko sezwi encwadini yakaMatewu 15 evesini lika-21, yona ikhuluma ngalolu hlobo, Owesifazane waseKhanani, isihloko sakhona leso. 21, UJesu ephuma lapho wamuka waya emaphandleni aseTire neSidoni, bheka kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala wathi, Ngihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwele kabi yidimoni. Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe, bamncenga bathi, Mmukise, ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi, Angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimbini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi, ngisize. Waphendula wathi, Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Yena waphendula, Yebo, Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, O mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Amen. Izwi lethu silifumana lapho namhlanje. Sizokhuluma ngomama noma unkosikazi owaseKhanani. Umama wayehluphekile egulelwa indodakazi yakhe. Kwathi lapho ebona uJesu esemukile eseyile endaweni yaseTire neSidoni, uyalandela, uyakhala emva kwabo. Uthi, Nkosi Jesu, ngihawukele indodakazi yami ikhwelwe yidimoni. Nizolalela ukuthi uJesu akazange amphendule, wayesewuyathula. Abafundi bakhe Base bem- be- betshela uJesu bathi, Nkosi, mmukise ekhaya ngokuba uyakhala emva kwethu. UJesu wathi uma ephendula abafundi bakhe, wathi, Angithunyelwanga kwabanye, kepha ezimbini zendlu yakwa-Israyeli. Yena waphikelela njalo, akazange alilahle ithemba, esebona ukuthi uJesu akamnaki, uJesu akamphenduli, kepha waphikelela, wasondela kuye, wakhuleka, wathi, Nkosi, ngisize. UJesu wayesekhuluma legama lokuthi kuye, Akumele ngithathe isinkwa sabantwana bese ngiziphosa ezinjaneni. Yena lelo gama alizange limhluphe, alizange limzwise ubuhlungu, alizange limkhathaze, kepha ngoba waye azi ukuthi ufunani empilweni yakhe, waphikelela njalo. Wathi, Nkosi, nezinjana ziyadla imvuthuluka ewayo etafuleni labaniniyo. uJesu uthe mayebheka lo nkosikazi wambona ukuthi esembize ngako konke wambiza ngenjana wathi kuye o oh, o oh, mame ukukholwa kwakho kukhulu kakhulu akube njengokusho kwakho indodakazi yakho manje isisindisiwe ulakimi ekhaya lakho isisindisiwe ingabe Bandla likaNkulunkulu, sifunani kuNkulunkulu? Siphuma siyenkonzweni, siphuma siyemikhulekweni. Yini esiyifunayo? Uma ngabe sifana nale nkosikazi yaseKhanane eyayazi ukuthi ifunani, yakuthola lokho ikufunayo ngoba yathi noma seyithukwa, yathi noma seyibizwa ngamagama, kepha yaphikelela ngoba beyazi ukuthi ifunani. Beyifuna ukuphiliselwa indodakazi yayo ngoba iyagula wena sihlobo sami ufunani manje uye enkonzweni yini oyidingayo ufunani uma ngabe ungafana nale nkosikazi eyayithukwa eyayitshelwa ngamagama kepha yaphikelela ngoba yayazi ukuthi ifunani sifunani kahle kahle kulo mhlaba wase-south africa bengeke kube njengoba kunjena uma ngabe besazi ukuthi sifunani ithi ngikutshele Uma ngabe sifana nale nkosikazi izwe lethu lizophiliswa noma ngabe sesitshelwa ngamagama anjani noma ngabe sekunjani uma nje singaphikelela sithi nkosi size nakuwe angasho uJehova athi o oh, mame o oh, baba ukukholwa kwakho kusindise izwe lenu lase South Africa ithi ngikutshele Indaba yethu kunjenjena namhlanje ngoba kasikholwa siya enkonzweni simbethe kepha ngaphakathi akunampande ngaphakathi kuyigogogo ingakho izwe lethu namhlanje libhebhethekile ngesifo esibizwa ngeCovid-19 uma sithi siyaphela siyabhebhetheka siyaphambili mama ufunani baba ufunani uma singafana nale nkosikazi yaseKhanane yona yathi noma seyibizwa ngenjana yathi inkosi nezinjana ziyadla okuwa etafuleni labaninizo ithi ngikutshele ingokuthi singafani naye indoda enyunahamani indoda eyathi lapho yayiphethe isebenzela inkosi yayo inamandla ituseka kepha Ngizokutshela ukuthi noma ungaba mkhulu kangakanani, noma ungaphatha kuphi kuphi, noma ungaba isikhulu, ukugula kuzokubamba, ukufa kuzokubamba. Indaba enkulu ukuthi sifunani kuJesu. Uma singamemeza njengale nkosikazi, Nkosi ngihawukele, wena uwedwa, ungabizi ibandla. Singe inkosi ingamamela besiyezwa, besiyahawukela izwe lethu lase-South Africa. Kunjengoba kunje ngoba sazi ukuthi sifunani. ithi ngikutshele indoda yathi lapho seyitshelwa ukuthi kune lapho izophila khona endaweni yakwa-israyeli ithunyelwa khona ukuthi mayiyophila yahamba le ndoda iphathisiwe iphathisa ingubo zokuphendulela nako konke nesiliva ukuthi izathi lapho seyiphilile besiyabonga kepha ithe mayifika lapho ngoba yayizitshela ukuthi inkulu yona ngeke kuyibamba ugula yathina ifika lapho inkosi yasithuma isithunywa ukuthi tshela leyo ndoda ihambe ejordani iyogeza kasikhombisa iyothi lapho seyiphuma inyama yayo iyobe isifana neyomntwana nilalele bangcwele nilalele le ntshumayelo engiyithula kini namhlanje Ithe lapho indoda izwa la mazwi yanxapha ngathi sengiyayibona yathi qha bengeke mina ngigeze kule mifula engibuya kuyo yase yasedamaseku o-abana nofariphari ngizokuthumela emthonjeni wasejordani mhlawumbe ugcwele idaka ngenyazo ngoba sinokudelela sinokudebesela sinoku-undermine izinto ingako namhlanje kunjena ezweni lethu lase-south africa ngoba singazi ukuthi kahle kahle sifunani empilweni zethu uma besazi ukuthi sifunani empilweni zethu ngabe izwe lethu liphilisiwe manje ingoba sazi sifana nele ndoda engunahamani eyathi lapho ithunywa emthonjeni wasesejordana yadebesela ngathi sengiyayibona inxapha iphenduka ijika ithi mina bengithi inkosi izawuphuma iphathe something esandleni iphunge ingiphilise uzongitshela ngomfudlanyana wasejordani ukudebesela ngoba yayizibona inkosi inamandla kodwa igula kuyiqondile kuphezu kwayo Ithe lapho seyijika inxapha amadoda kule ndawo amlandela amhawukela athi mara bewungeke nje nedi uthathe lelizwi lokuthi hamba ugeze bese uyaphuma ubuzobona umehluko ngobe isideleli wanxapha wathi ithi ngenze ngiba please nje labantu ithi ngijike ngiyongena kulo mfudlanyana wabo uthe majika ayongena kuloyo mfula kwathi one wathi two kwaze kwaba yisikhombisa uma ephuma waphuma ephilile inyama yakhe njengeyomntwana ingako namhlanje sibona kubona kunjenjena kungoba sazi ukuthi sifunani le ndoda ukube ekuqaleni iye yamamela izwi lokuthi yenza kanje ngabe konke lokhu kungekho amen bancwele seyibuya iphilile seyifuna unikela ngako konke lokhu ekuphethe uthi uma ijika anikela inkosi inkosi ithi cha ngikuphilisa nje ngesihle hamba ubuyele ekhaya iyahamba indoda ithi uma isendleleni bayayilandela amadoda anenhliziyo ezinonya inhliziyo ezimbi ngoba abantu abasuthi abantu abagcwali lokhu abaphiwa kona balandela leya ndoda manje bahawukela lezinto manje ejike nazo uyayilandela kuthi le ndoda mayisendleleni ibheka emuva ibona amadoda ayayilandela iziyathukwa ithi mhlawumbe ngonile yenqa ehashini iyabalandela ithi ngabe ngihleli kahle ekhaya na bathi sihleli kahle kuphela nje sithunywe inkosi ukuthi sizothatha lokhu wena okuphethe ngoba sekufika abanye abazophiliswa amen bangcwele ngizokutshela ukuthi kunabantu abenenhliziyo ezinonya abangeneliswa yiloko abanako Ithe lapho le ndoda ngoba yayinenjabulo enkulu iphilisiwe kulogula ebiyikho yathi yazini thatha usalusi thatha okuphindwe kabili ngendlela yayijabule ngakhona ithe lapho seyibanikeza iyajika le ndoda nalaba abayikhaphile ibuyele enkosini yayo kanti inkosi seyimbonile ngoba ibo ibona lapho kusithakele khona kuthe mayifika yambuza inkosi ukuthi ngabe ubuyaphi wathi "Ayi- angibuyanga ndawo yathi inhliziyo yakho ayiyanga kuloya muntu na ingabe sewuyisikhathi sokwamukela kulesi sikhathi mina ngimphilise ngesihle ngathi makahambe wena uyothatha utho kuye na sekuyisikhathi sokwamukela na wathi lalela la-ke lolu choko lola obokuleya ndoda selizoba phezu kwakho naphezu kwabantwana bakho naphezu kwesizukulu sakho amen Izwi lenkosi namhlanje lithi wena mhlawumbe udle abantwana abahluphekile wabadlela konke namhlanje bancela ithupha ngenxa yakho ngoba weneliswa izwi lenkosi namhlanje lithi asifuni uJesu sibiza inkosi oh nkosi ngihawukele uzothola lokho okufunayo nali lizi namhlanje enginiphathele lona kule ndawo yaseSouth Africa ukuthi asibize inkosi inkosi izozwa umkhuleko wethu nawe mama nawe baba la ukhona mntu omusha akowubiza inkosi uthi jesu nkosi ngihawukele nkosi siza izwe lethu lizosizakala kulesi sikhathi nangalo mzuzu nali izwi engiphathiswe lona enginikeza lona ukuthi hlalani nibize inkosi kuzolunga kuzokhanya konke lokhu uma sicela enkosini Ngiyabonga kulesikhathi nangalomzuzu ngibonga izindlebe ebezilalele lelizwi ngegama nangegazi lomfeli wethu uJesu Kristo. Amen.